na hak kan si lo timi kha a ralang tiktik ahcun kan ram le ko ding tiah kan ruat cu ruangah kan mipi pawl khalin CB hi chak dingin nasa takin in bur lo lio la CB kan chak a si le Chin ram ah remnak a leng ding tiah kan ruat se nong oi um na sa chumi ah khan karun bet karun sut bet du hri mi umi jiang a si ti le zoom khala sim fiang ok ra ro chu si zawi ama long te internet line a rak nei lo maw cun zoom a rak zoh tawk lo maw hi a rak um a theo cun mi ṭhenkhat khin a si lo zong zong i thu hla rak thehdarh tla khin um la la tikah CB cu AA rinsan in Laitlang uk thlu tumtu an si CB in Laitlang in uk a sia cu Een ra ding i Een kan fale ṭhaṭhan ra pawng sual ding i kan ram in ra lawng thluh ding ti i ruat tu khi tampi an um. Hihi thil cang thei a si maw? CB hin kan Chin ram ah tui na run relmi pawl vek khan equal right bang ra na thluh te khami kha nan tum tami a si. Cumi para Ee hi rahai sehla maw a si lo le tui an rel vek khan

bensan deuh i din khi rak ṭul rimrim amah i etla kha a thawknak ah kachin pawl in san in a rak ding cun tu kan zoh ke kachin thu na nung ma i uknak piang kachin in uk maw thupi mi cu kan chak ka ṭul ve si ka rel theo i tah ṭhimnak ah Rakhain pawl in, Ee pawl in Chinram uk an duh i Chinram parah thunei an duh i Chinram an nek rawk duh a si le cu kan nih kha inn bawm lak kha ṭha deuh. Inn bawm laklawh le kan rak chak ve laklawh ding cu. Tahṭimnak ah an nih in lungput sia rak nei sebang ta sela anmah thawn kan ṭuan tlang i inn bawm i kan rak chak khal kha kan hrangah a ṭha sawn. A thok te sin khi an hnong in rak hnong bang ta sela kan hnon ruangah an ca lo phah chuang lo ding cui thinlung sia nei mi pawl cu kan hnon ruangah kan ni kha an ma lo bak chun tu lo lo sia kan unau pa in le khon mun tina in block thru tika hriam phrai tha jang in pe thei tu an um lo tika mit a mai sai kan rel vek minung som nga minung panga hrong in me thal kai tel tau din mun long kan thling ring lai ding tika khavek din mun siar thleng panga si le

bawmnak an lo pek ro lai ah himi bawmnak in pek ruangah le hnu ah ka para cu ti khatin an ti sile cu ka duh lo ding ho nga lo ding ho ko ti au cem chau kha the right time sila
si si si online kan rel tam lo na san tla chu mi ruang asi kan thai ko si zalennak du ruang sual kan si Kawl khalin kan par ah thuneih kan duh lo i federal timi cu kan thei ko si. Hmm. Federal sinu nu cu central in duh tawk i thuneih thei lo nak hmun a kawl sawn hman i thuneih hman kan duh lo i mirang hman in kan par i thuneih kan duh lo i kan mah song cun kan mah te thunei ding ti i kan sual ro lai ah an ni i thu cun kan um lo ding ti cu a fiang ko nan a khami in bom ro tu um lai in bom ro tu khal in an para thu kan ei ding a ti chuang lomi kha nan in kan para thun nei the lo kan para thun ar nei tum lai chu kan lo vo ding kan lo thoi ding teacher gre nge ma bawmtu vo ra ro kha rel chi se lo ruanga kha kan rel lo men mi si ma long te kha kha chu kan ni pi khalin kan thei cha tu in zola zoi hnuai so kan kun ding mirang hnuai mani kun lo kol hnuai mani kun lo chun an ni hnuai chon kun lo ma long te tui ni tianga an ni hi tuini tiangah ka tinak san cu hmai lam ah ziang cang ding ti kan thei lo ruangah tuini tiangah inkomnak in biaknak ah hin a hnuai lam zong hin yak tak hmana in biak da lo respect zetin mutual respect kan ti mi hin tuini tiangah mutual respect thon in biak rang lai kan ral nung cheu kan unau pa hi kan upa sen f hin kan para in set san tekah mutual respect thon in bes he kan ti kan demand re ro mi kha amma nak ai let

mah longte veng hnen thon jiang tin kan ko mo ding ti long kha hrila thei kha si tikah mai veng hnen chu hrila thei lo chu veng hnen chon mai thu si chu mo veng hnen tha sia um ding chu hitok in nei tu chon chen te kha si lo ram khala chu thau thau geography ka ya neighboring country zo um ding ti hi kan ni hril thei se lo kan neighboring a india kan du lo china ro ma ti khang ha lo chu sena kan ma thon neighboring asimi ramri ummi thon kan rual rem rem lo ti kha si tikah anmah kha len ramri thon rem rual zet le lungkhat pu ten tuan tang thei kha kan duh ruang ah si timi hi voi tam an reli cumi kan tuan ro mi kha si cu ruang ah mi tu te kan ti mi cu cu apong sual timi cu e e rel lo kan unau la la khalin kan farnu pong sual cu kan du lo pi kan siang lo pi kan pa la la khan pawngsol cu kan siang lo pi kan kut kan tum mai ding si chek cu thil chang thei kha asi thlot thlau la timi te kha yang khalo le kha kha chu ral hi vek boi lai chana chun propaganda chu rel theu kha si kau nan akhai rel tu pole rel nak kha kan ni mi pi polin kan ro sal nak ding a khan kha vek kha thil chang thei thlot thlau kha si lo sinan a cutin an ti lo ding an ti dik le cutin kan ti ding khatin kan ti ding an ngal kan vokiak ding ti vek kha relnak chan kha sri lo thil hun chang lo ro ria mo si che si online in an rak mu chul chi mi CB nan uka chun AA uk thona bango ti vek kha chu jang khala si le mang thu nak manin amak lo deu ti rong kha si ke ta thim dan ding man ki um lo